Awle a thlirtute chi bai leh vek ule. Hei zainah hianin BBFAM, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram, chuanin kan hun hmanah kan la hman chhun zawm zel a. Tichuan hei zainah hianin mi special tak mai inleng kan nei a, a hming te engtin nge an koh dan te, tin tunah hian khawi ve anga nge awm, tin zainah hian engnge tia tilai hmunah hian kan kawm la chhan tih te pawh kha tawitein introduction hi amah hianin rawn nei hmasa se a tha ange. Chi beih u le. Nia. Kei hi ka hming pum chu Bichal ngaih Chama ka nia. Chama tiin min ko a. Chuan ka piana khua hi Thenzawl a nia. Tunah hian nupui fanau neiin a pa Republic Aizawlah hian an khawsa ve mek a ni. Aw. Chuanin kan sawi tak ang khanin zainah hianin hei helai hmunah inleng duam tak kan nei kan sawi tak ang khanin zaina kan kawmna chhan tura che kha leh i t-shirt hak laia kha enge khalai kan star te awm leh nghal a khalai kha tawite mian sawi fiahsak ta che. A lo awm e. Nia, zaninah hian BBFAM, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram, he ina hun tha min pe hi ka lawm hle a. He nia, he keini han ti ve leh khang lai la, he kum sanghnih panga Akha Mister Mizoram a thlan ka lo ni ve a. Chuvanga zaninah hian hun min neihpui Nia, ka ti sa thak hi Bodybuilding Association, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram in i min pek a nia. Helai One Star Rom hi Mister Mizoram ka nihna i title vawikhat ka nihna kha a nia. Chuan he lamah hian logo a awm a, BBFM logo a awm a. Umm hei hi ka chhung hle ani keipawn he t-shirt ka dawng thei hi. Aw aw kan lawm hle mai khan sawi tak ang khan Sangni leh sawm Sangni leh panga kum khanin Mister Mizoram a lo ni tawh a Pucha mai hi. Tichuanin tilaiin star pakhat a awm a tiang hianin BBFAM hruaitute hianin ruahmana fel tak an siam a. Tah chuanin a then chu star pahnih awmte pawh a awm ang a nakinah kan la hmu chho zel ang a tin hei Kan sawi tak ang khan kan hnungah hianin banner a awm a, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram kan banner leh kan logo a awm a, tin a hnuaiah hian hei kan motto Build Body, Build Nation tih a awm bawk a, hengte hi kan han tarlang tel bawk a ni Zainah hianin. Chuanin kan lut chho nghal pawp pawp mai anga kan inkawm chho nghal anga, Mister i nih kum kha, Mister Mizoram i nih kum kha Sangni leh panga a ni a,

Seventy above a siam kha nia kei kha sixty below a khel ka nia chuan sixty below kha tam ber pawl kha ka ni tlangpui thin a khang hun lai khan a za chiah kha ka chiang tawh lova tin i sawmruk leh sawmsari inkar kha an tam leh a Seventy above kha chu mi sawm vel bawr vel bakhan tlang lo an ni tlang pui lo a ni. Tah khan wet category tinah i gold medalist te khan overall champion min chu tir thin ta a ni. Chutah chuanin khami sang nih leh panga kuma in contest hrim hrima kha a weight hrang hrang kha i rawn sawi ta. A mihringa khan tam hrim hrim em e i contest a kha. Two thousand five tak kha a nia, an tam angreng khawp mai a. Ka hriat suh loh chuan mi sawmhnih pasarih nge sawmthum vel bawr niin ka hria, ka chiang chiat ngam ta lo. A nih chu, e sang nih leh panga pawh chutiang zat chu an lo contest suah. Chung tinga tel thei tur chuanin chanin lo la daih tawh tihna kha a ni a, inchhuanawm hle mai. Tichuanin engtin nge thla hun lai khanin sanghnih panga khanin i gym kalna hmasa berah hi engtik kum nge i kal? Nia, sawi leh ta daih ila thil hlui bawk ti la, hian zawng khawchhuk kan nia, kham zirna avangte hian khawpuiah kan rawn awm a. Aizawl a kan awm kha two thousand ah hian ka thian te kan khua mi tho Maruata leh ih ka thian pa Kima leh Zaya Zaya chu mi tam tak in tun hma mi zing an hriang a Mizoram strongest man hlui lo ni tawh kha nia kha mi tho kha gym ke hian lo kal hmasa a inkawm ho nana chu min hruai chhuak ve ta two thousand ah khan Tuikuala RTP building ah khuan Sport Council gym, Mizoram ah gym pakhat chi kan la nei a, tah khan min hruai ve ta. Two thousand ah gym chu ka zawm ve a ni. Aw. Sanghnih kum atangin MSSC gym, e hmasa ber kan tih thin Tuikuala RTP. Building a dawt chiah building hnuaiah khan a awm thin a, helai khanin i kal tan tawh a ni a. Tin, hei na china kan sawi tak ang khan sang ni leh panga kumah Mister Mizoram kha a lo ni tawh a, a thlalak hi khitiang kan ti lang lawk anga nakinah ai chiang zawkin kan la la dawn a, helai hi hei tah pawh hian a mawi em em tawh a ni tih lai kha kan han sawi tel a. Tin, ti lai pawh hianin hei certificate tha tak tak mai a dawng a, nakinah ka rawn la ti lang dawn a. Eh, Pu Chama hi eh, body building lamah hianin a lo mi kual lo hle a ni tih kha eh, a rawn la ti lang leh zel dawn a ni. Awle, kha Mister Mizoram sanghnih leh panga a ni daw a nih tawhna te khan ti langa thlalak te, certificate te pawh a awm a. A walk out danah hi eh, hriat a chak awm ka ti a. Zingah chauh nge, tlaiah chauh nge tin workout routine-ah khan tunlai te hian hrang hrang routine a awm tawh a. Monday-ah chest te kan khawih tlangpui a, khang tin khan engtin nge i khang hun lai khan i workout kha min rawn hrilh che. Zing leh tlaiah i workout em nge zing chauh tih kan chi kha maw? Kan buaithlak khawp mai a, khang hun lai khan tunlai angin ei in. Ih, digestion hi pawimawh em em a, ih, thla hun lai khan ei in tha duangin kan hmu lo a, tin kan nei pawn a pha lo a ni. Aw. Ih, heng tunlai anga eng emaw ei tur tha ei tam tak kan chawk luh ang hi chawk luh la ni ve lo va. Aw. Ih kan thianpama puia han Sawmi temple ah sawn bur li bur nga vel hi chu an tung ve thap thin a, chutah pawh keini kha chuan kan chang pham ang lo a nia, chuvang chuan walk out kha tap thei lo hrim hrim a, ih zinga kan walk out chuan tlai lampang hi chu kan chaw tlangpui, a tlangpuiin a tam zawkah chuan Tlai lampang hi ka work out dar a ni a. Tin, table ang chi zawng khan han sawi fak tur em emaw ka nei lo a. Ka senior te, entir nan Sir Michael-a te, Thang ho te hnung zui deuh leh an table siam sa zawm deuh khan ka kal thin avangin ih thlang hun lai kha chuan bicep kan khawih kha chuan tricep kha kan mix ngam ta lo ni heta thai a maw calf a maw tin tricep kan khawih chuan chest a maw khatiang zawng te khan ih body kha kan la hrang ve ta khatiang deuh lo kha chuan a hun lai kha chuan ih workout chart kha ih pangngai takin kan nei lem lo. Aw. Ni e, nan sawi tak ang khanin Sangni leh panga kha a lo ni ve daih tawh a, kum eng emaw zat kha a lo liam ve tawh a, i duh angin supplement te pawh kha tunah hian a lo awm tha lo a ni. Tiraw? Satin sum leh pai han hman tur te, remchan lo te pawh kha awm ta e kha vang khanin amaherawhchu theih tawkin chu hei i thlalak te hian a en pawh khanin a nalh em em mai a, tiang khanin an chhuak thei a, in thawk In thawk nasa eng nge in inbuild nasa tih kha a hriat a ni. Khalaia kha kha vanga Mister Mizoram te pawh han ni chho thei kha i ni a, a lo awm khawp mai a. Chuanin kan let leh lawk anga Sanghnih leh panga kumah Mister Mizoram i ni ta a. Khami kumah khanin Mister Mizoram kha engin nge buatsaih? BBFM tih hian hming kha la awm lo deuh ta tur aw, a buatsaih tute kha a hming en sawi lawk thei em? Body Building Association of Mizoram, MBBA, MBBA, Mizoram Body Building Association tih deuh khan buatsaih niin ka hria. MBBA tih khan. Aw, kha minhnu khan tian an kal chho zel hun BBFM tih te khan an thlak chho ta a. Tiang chuanin hei tunah te chuanin Mister pawh tian a rawn ni chho ve zel ta a. Tiang khan inhnung a rawn zui chho kha a ni a. Tichuanin hemi body building i tui tir atang hianin i chhungten an tuipui che em? Tih lai kha kan zawt hle lawk teng che. Sawi leh ta daih la, thingtlang chhuk kan nia, khawpuiah te a zirna avangin kan awm a, a tirah tak chuan ka chhungte hi min hriat pui lutuk lo a, Ih, a marah chu infiamna hrang hrang te kan rawn tui ve a, harh chi lo nena na na chu ih infiamna ka tih tawh a hrim hrim hi chuan ka pa hi a min tih pui a, chuan he lamah khawpui a kan awm tak a chuan gym gym pawh hi ka chhungna chuan an hre lo a, gym te ka han kal chho a, a hnu rei lo te ah taksa dang lam tak nena kan khua ka hawi a chu ka chhunga hi chuan mak min ti ve a ni, chang hi chuan i va thau ve tih nawlh nawlh kha Ka tawng fo va, amah rawh chu sawi leh sawi hnu hang lai khan body building kha an hrethiam lo hrim hrim a. Ni, amah rawh chu nia ka han ti, ka han ti chho kha chu an hrethiam chho ve ta. Amah rawh chu ka han ti tak tak chho a, taksa ten an ning lo chho a, a chilh ve deuh kha ngai kha hunai kha chuan ka unau tam tak phei chuan ti tawh suh, ka nek ser la haw ina ka han haw ta hi Mahni an darthlalang hi ngei nuih leh ver fer mai thin a, a tiang deuh vel ni vang khan ni ni e, thenkhat chuan sek tur chuan a deuh phala ngai an tih hun lai deuh kha ni ve deuh bawk a, a tuia tui chilh na nana kha chuan regular takin ni ngawrh tak khan kan ti chho ve a, mahni theih tawkin ni tin ni e, khatia kan ti chho kha kan khuathaianzuala ka haw pawh hian Kei chu ka sekna chhan hi ka chilh tak tak vang a nia. Email. Hmanrua kan la nei ve lo. Ramhnuai ka kal a thing kak te ka pu a. Mahni gym ka siam chawp a ni. Laktaw bawn bawn bur kan tih ang ah khan ih ka chhunga cement dumbbell tur hian ka chhung chap a, tin sel kher pawh fan kan ti ang hi ka lei teuh mai a, ka nu pawisa ka dil a, khang te khan bicep press na tur te kha keimahin ka insiam chauh a, kan in hnuaiah hian Ka siama thing zar kak nen leg press na tur te, bench press na tur te ti han ka thian te hmuh ka hlau si. A rukhing ka ti thin a, zan a thing tlang ah chin ka han haw a, nula te han rim ve thin a, thian te nen a kan nula rim haw hi tih. Haw tawh hnu hian thiante haw rem tawh hnu hian a rukin thlan ka ti la thin a ni. Ka mut hma hian chuti khawp chuan ka at chilh a, ka cousin heta Aizawla school kala ka inluahpui ka u naute phei kha chuan i min ta tla duk mai, i hmai cheng si taksa, a tla ve leh mang si awm te a hrethiam lo thin a, i na kawm chuan darthlalang hma hian ka ding deuh reng mai thin bawk si. A at hian kan at chilh tak tak a ni. Tin fiamthu deng kan senior zawk te khan fiamthu deuh hian Kan ti thin a, a bal bal an sek thin ta thin a, khatiang hun lai deuh ta ang an ni. Tu te mah exer lak jazz tak tak pawhin kan kal lo, bal deuh phak hian gym ah kan kal a maw? An nia. Tawngkam khawlaiah pawh hian ih. Infiam nan teh pawh hian mi tam tak hian min hmang sek a, sek a tih a hun lai han. Gym kal chu sekna vek tur han ngaih hun lai han a nia. A workout dan te khan sawi chhuak ta a, kan sawi tawh ang khanin mi bik ni tur chuanin mi tumruh hard work maw hard core kha a ngai thin a ni. Kha tuna in sawi tak thiante haw tawh hnu pawh thlan an tih tlak tih lai te kha a ngai ngei ngei dawnin ka hria khalai kha a nakinah Eh, thli tute pawhin an ngaihthlak chak ka rin ber lai pawh kha a ni a. Tin, eh, zing lamah chutiang chu ka khawih a, tin, tlai lamah tiang chu ti a, khatiang a harsa taka ti chho a, rawn pal chho phei a ni. Khalai kha, eh, Ropui ka ti a, eh, in fakawm em em a. Chuanin kan let leh lawk anga, khami MSSC gym a hmasa ber kan tih tui kual a awm thin tawnah khanin January kan sawn phei ta a ni. January pawh khan kum Eng emaw zat kha i kal hman em? Aw, kal hman e. Aw, chuan Mari tang khan tawrh Mister Mizoram nge tuikual tang zawk, tuikual tang zawk maw? A nih tak chu. Chuan Mari khan tikhan hei Pucham te nen pawhin kan va ti ho ve zak zak thin a, hei Zaina kawmna hun tha kha ran nei hi a lo awm hle mai tih kha kan sawi thar leh a ni. Tichuanin body building hrim hrim a hi hei, i intuia vangin Zaina pawh tilai a in thu a nia. A body building hrim hrim mai a harsai ti em? Ih, enge tih tak zet ti ngai ti em? Tih mai mai kha theih lo ta, harsai ti em tih lai te kha tawi taiin kan zawm lo che. A body building ngawr ngawr tur hi chuan nia a hau takin a harsa ka ti a. A chhan chu nia kan hun lai khan han sawi ve ta ila, kan hun lai a ti ve khang lang ila. Ih. Nu leh pa thla zar hnuaia ih awm kan ni a. Aww. Ih Sim leh Pai te pawh a harsa em em a. Chang chu ka inhlawh nasa a ni. Umm. Ih ka hun awl ah te. Aww. Ka in tha tur ang chi a bik in thleng hun lai khan i in tha tun a. Aww aww. Englo kan ti ang chi a awm ve vak lo va. Aww. Umm. Balhla artui. Aw, balhla artui chhung tih te kha ang kha. Lu engzal te kha irregular a ei kan ei in tha a nia. Artui kha chu nia khatiang chho dawn lai. Hei kha chuan ka ei nasa a. Pawn thum chhung vel kha chu artui kha ka ngei lo. Ni khat a pum li zing leh tlai a pum hnih ve viang hi irregular tak chu ka ni. ni e. Mahse a hau tak ang reng khawp mai mahse mihring ina kan tum leh kan fight na hi mipa ina a seh tawh a tih kha chuan khatiang deuh chi kha ka ni vaih ka tui bawk a ka tum bawk a ho nawla hi nu leh pa thlazar an hawi a awm mah ni ila hi tlem azawng kha chu ka inthawk chhuak ve a kha khan kei leh in tur kha Rilru khan a hawi vak zel mai. Thil dangah a leng vak lo a ni. E, fakawng hle mai. Khan hun harsa tak khan i chhin a ni tih kha a hriat reng a. E, an inhlawh chho a, hlawh kha ti khan taksa siam nan te i hmang chho leh kha a ni a. E, an fakawng hle mai tih kha kan sawi nawn leh a nih chu. Tichuanin, hei bodybuilder-ah hianin. He khawvel pum huapa intite ang. He ngaisan hrang hrang kan nei a, a then chuanin strong man te pawn ngaisanga a thenin power lift power lifter te tikhanin men's physique te pawh a awm a, he tiang hian tunge ngaisan deuh ber i nih? Ti lai kha kan zawk teng che. Ni chu a chanchin pawh hi khawi khawi tang maw a, ka zawh kual atang hrim hrim pawh hian ka zawh nasa ber chu ar maw hi ni thin a. Aw ar maw maw. Bodybuilder lo nih ve takah chuan ar maw hi ka ngaisang thei em em a. Office atanga khatia pem luh chho a mikhur taka motor a khalh chho chanchin te midang atanga kan hriat chhote leh tin harsat tak atanga gym an bei chho te tih khan zawng zawng te mi ka atanga ka hria atanga arnawi ka ngai sang thei a tin ka en tawn tam pawh a ni a ka workout dan te leh tin a compose a post ang chi a hetia Mister Tawltai in post ang chi hian arnawi kha ka ngai sang a a thluak kha tam takah chuan Ka va en tawn. Ka post ang chiah hian maw? Ni e. A ngaihsan awm bawk a, a nih hi. Eitur thleng pawn Arnold Classic te pawh a la awm ta tih hianin amah chhuak hrang hrang hi a la kal reng a. A nih hian bodybuilding world ah chuanin eng nge chanchin anga em em a hemi taksa siam fit tih te chak ang chi te pawh eng nge chawi kang nasa em em a ni. Ngaihsan Awm tak pawh kha a ni, reng bawk a ni ti kha kan sawi tel ni ta se. Tichuanin eh judge lamah han lut tho dawn ila umm Mister Mizoram tih te Men's Physic ah te hianin i judge tawh ni nga ṭhia, kha ka ṭum engzat nge i judge tawh tih lai te chauh kha a ṭum engzat nge kha lai kha min hrilh thei a ni. Junior Mister Mizoram te leh Men's Physics leh Mister Mizoram angah hian. Aw vaili tum thum ni ka hria. Tum thum. Just tawh hi lo. Aw tum thum en dik tua a thu tawh a. Eh tichuanin khang i en dik atang khan Mizoram thalai te hi Mister ah pawh ni se, Men's Physique ah pawh ni se, Junior Mister ah pawh ni se hma kan saw ni ti em? Eh teh reng mai. Saw teh reng. Lai kha i duh chuan an sawi zau deuh bawk la. A lawmawm ka tia. A len angah te tin a cut sa te an tha em ti lai kha. Hello atang hian ka sawi leh lawk a, BBFAM lakah hian ka lawm a. I BBFAM kan hruaitu te leh i kan members pawimawh tak tak te zarah ti hian judge ah te hian an hre chho ve a. Nangmahni avangin ti hian keimah pawh ka mit a tlei a, keimah pawh ka improve a. Amah chuan players kan nia, tunah chuan senior te kan lo ni ve takah ti hian judge aṭangin a rawn dah a. Kan hun lai leh tun hnu te chu hrang tak a ni. Tin, khatah pawh khan kein pawh ka inzir ve. I inzir zel ngai kan nia, tum leh ṭhang thar an ṭha tawh lutuk a. An prophet tawh a ni. Tunah kan nau a bik tak hi Mizoram a ih tam tak hi professional tak tak an tam tawh a ni. Ih a hming hmel in sawi lo mai la, All India pawh mizahpui awm lo tak tak an awm tawh a. Ih ka chhuang hlawm a, a thlertu a ka tang ve hrim hrim pawh hi ih ka inchhuang keimah pawh hi ka lawm. A nih chu, a nih chu. Ih e, hei bodybuilding hi Hei hmuh theih hianin a chhang a, tut kan sawi tawng ang khanin Tian khawvel changkang nen a keng chho zel a, tunlai a thalai tam takin hriselna lam an pan tawh a, tin supplement te pawh a lo chhuak tha zel a tih chuan taksa tha tak tak a rawn chhuak a, khang tianga pawh kha a motivate tute zing ami kha in ni pha tlat mai ni, khalaia kha in chhuanawm ka ti a, chulai chu kan tarlang tel bawk, ni ta se. Tichuanin Hei judge ah vawi thum vawi li thu tawh ta a, i judge i judgement ah hianin i en dik na'ah hianin a then chuanin bicep tha te a tha mang emaw tia point point an pe deuh em? An pek dan kha ka va sawisat thei lova tumah kha mahni Eng nge hmuh dan khan i vangin khalai khanin a thenin tiles te an lo en deuh bik a, a thenin apps, a thenin cemetery kha kha khami ah khanin i judgement bik ah hian eng nge a pawi mawi tih a nalh a nalh a point pek tam na deuh lai kha. Body building a nih body full body kha a ni tlat mai ni. Pakhat a tha lai kan thlir hran kha chu engtin nan tute emaw fiamthu dan takah weight type awm theih a lower Tha lo deuh, a par tha deuh khan awm thei a ni. Chu vang chuan i a physical a dik a, a physical atanga, a hnuai ber atanga, a chung ber thlenga i a inphah mar tawk em? A tha vek tur ang kha. Kha kha a pawimawhin ka hria. I body building Mister Thlana chuan, Thenkhat chu a ban a lo lian vak thei a, a maw? A chase a lo lian vak thei a, a lo tha viau thei a, lower lampang a lo tha lo mai thei. Kha kha a in phurh rual tlan kha, mit khan hmu tawn se. Chumi chu ni rual rual in i optional pausing ah te, khatiang erawh ah chuan NB kha chu kan nei lo thei lo ta, Seventh Composer-iah te sawi bik a nih vang khan. I. Khalaia kha chu thlir thiam ve deuh hlek chu anga inga hria. A. Ni e. E. An that tlan phei hi chuanin e. En dik kha harsa leh zualin ka ring thin a, intan pawh khan in thu thin a. Men's Physics te pawh hei hmahsawn em em a. Men's Physics an han ding tlar dul chuanin ka kum hmasa te pawh an in judge a, in hmu anga Thlan kha har ka ring a ni, in tan pawh khanin lu kha hai ram ram in ka ring a, khangah khanin hma Mizoram chuan hma chu kan sawn a ni tih lai kha i pawm pui i pawm ve thuin ka ria chulaw a harsa thei teuh teuh khawp mai thin in a nia a thut let tak chin ah chuan tichuanin kan chhunzawm chho ang a hei rei lutuk an hmang tawh lo tur a pawngai ila a tawp lam kan lut chho tan ang a I BBFM kan sawi a tirah pawh kan sawi tawh a, Body Building and Fitness Association of Mizoram he kan ni a. I hei Mister Mizoram te, Junior Mister te Fitness Festival tih hi kan siam thin a, heng te pawh mi lo thlir sak thinin ka ring a. I hemi BBFM in hna a thawh ho hi I ah hianin ngaihdan sawi tur i neih chuanin min sawi sak la, tin BBFM i hmuh dan lai hi tawi tawi min sawi sak bawk ta che. Nia, BBFM kan hruaitute tunah chuan i a hma mite i kan hruaiti hluite ka hmuhsirna lam ni lo se i A like tawh em em a i khawvel inhmasawn ang zel in kan hruaitu te pawn hman sawn a. Tunah chuan khi tak awm tawh a Mizoram body building pawh tin body building mai piah lam pangah hian i hei fitness te kan tia i junior Mister te senior Mister te i khang zawng zawng battle of strength tih te khang zawng zawng ah khan i kan hruaitu te leh he lai thahnem ngai tena i thei patawp inchhuahna A ni a, eng tunah chuan a zahpui awm lova, a zahpui awm lo mai ni loin thalai tam tak in kai chhuak a, ih, Mizoram pawnah ih kan thalai tam tak ten ih nuam ti takin ih infiamna an hma chhawn chho mek zel niin ka hria, hei a lawmawm ka ti a, ih, nakin zelah pawh thangthar te tan tuna kan BBFM hi ih Hriat zel a ni tawh dawnin ka hri a. Eh, kan lawm hle mai kha. BBFM chungchang te an sawi a, eh, kan hma lak dan te pawh mi lo thlir sak thin a ni tih lai kha chiang a, a lawmawm hle mai. Chuan kan peng leh lawk ang a, umm, hei Pu Chama nen hianin, eh, keini chauh ni lovin mi dang pawh an awm a, ni kum hei sanghnih leh sawmhnih leh pali kum khanin, eh, State judge kha kan exam a ni, international judge te rawn kal lai khan tah chuanin state judge kha license hi kan nei ve ve tawh a, first batch kan ni bawk ta Mizoramah hianin. Tin keini lo hi member tam tak exam kha an awm bawk a, chuta zingah chuan first batch kan ni ve hrim hrim kha kan vah mai ka tia tiraw, chu lai chu state judge kha kan ni ve ve ta chu lai chu kan sawi tel a. Tin kan tarlang duh chu hei ti lai hianin Certificate tam tak a awm a, hei chu ho chu kan ti lang zuai zuai duh a, hei Pu Chama hi Mizoram mai ni lovin in Mizoram pawn thleng in hetiang lampang a Zoram in a alo theh chhuah tawh, Mizoram lo ti hming tha tawh tu thin kha a ni a, chu lai chu han tarlang ka duh a, hei hemi hmasa ber te hi Six Eastern India Bodybuilding Championship Sanghnih leh Sawm, Sanghnih leh Pali, Guwahati Assam a mi a ni ta a, hetah te hian in Zu compete tawh a, chu chu Mizoram aiawh zu kalna a ni a, hei hi ti hian kan han ti eng a, nakinah ka rawn la ti lang vek dawn a, tichuanin heng te pawh Mizoram Physical Fitness and Body Building Association atangin hei pawh certificate ah hemi hi a weight a pathumna a nina kha tiraw hemi hemi medal hemi trophy hi a ni ta a ni, chungte pawh chu nakinah ka rawn ti lang leh aw sang ni leh. Pathum a ni a, tichuanin hei hi pawh hi ka han tih lang kim deuh vek ang a, hei pawh ih Mister Mizoram contest sang ni leh panga tu sang ni leh parukah khanin hei hei hi first position sixty below a nihna a ni a, chute pawh chu hei rawn keng tha a eh ka rawn tih lang zel dawn a ni. Chuanin heti lai hianin hei hi Kan sawi tak ang khanin Mister Mizoram contest sang hi panga te sang hi paruk tho a ni a, hei tin ti khan hian hmuh theih ang a, nakin a kan ti lang chiang leh zual ang a. Chuan heng ho hi umm Sanghnih leh. Panga kum tho a ni maw? Hei pawh silver a lak tum Mizoram State Sports Council, MSSC, hnuai a ni a, Certificate of Appreciation a ni, hei lawmpuina a ni bawk a ni. Chuan heng ho hi hei an sawi tan khanin E, hei Pu Chama hi Mister a nih mai bakah hianin en diktua, e, en diktu tha tak a ni a, Judge, chu chu a Judge ho Certificate ho kha a ni a, sawi tawh ang khanin amah hi, e, State Judge First Batch kha a ni tel bawk a ni. Tichuanin, helai mi hi kan, Chawi dua hei hi sang hnih leh panga kuma Mister Mizoram ina a tawn kha a ni a, medal nen, certificate, ka rawn tihlang tak nen khan a awm a, chuanin helai hianin hei thlalak a awm bawk a, hei hei phei chu nalh khawp mai a, hei ti hianin kan tilang deuh zung zung anga hruaitute nen tilai hianin an la bawk a, chuanin pakhat kan tilang leng e, Hei hi, hei ti lah hian Pu Michael, Pu Michael leh Pu Tafa te inkar ah ding a, hei pawh Vana pa hawl mitsan a nih kum kha a ni e. Chuan khang ho kha ni ta mai se, tichuanin a lak ho kha hei a tam tawh a ni tih te nen khanin hei certificate ti lah hian ka kenga chawimawina a ni a, helai hi Eh, amah Pu Cham em in an sawi sak se chang a, hemi bik hi a. Nia, hei hi kum sanghnih panga Mister India, Cooch Bihar-a i kan zuk telna kha a ni a. Ah, an lo bawn khawp mai a mi fate chu Mister India hmuh vawi khat tel ve na nia i Pathian zara i Pi Jajing ah tla loin Pi Jajing kan tih tak hi Stadium dang ah kan ti a, tlai ah a zan ah Pi Jajing paltlang ho khan Mister India kan contest ta kha ni a. A nih chuan in Mizoram atanga kal tawh chuan in Mister India He prejudging pal tlang hmasa ber i ni dawn ni maw? Helai hian hei a thlalak pawh a awm a, hei nakinah khan an ti rang ang a, ti lai hianin hei prejudging an tih zawh tawh hnua an in elna a ni a, chuanin hei ti lai te pawh hianin a batch te pawh lo la dah tha a, hei te pawh hei tian a awm a, tin hei hei a study a hma a nih ka ring a ti laiin thlalak mawi tak a awm a, Kuch Bihar maw? Hei te pawh hi a ni a, hei ti lai hian mawi takin a inpost a. Tichuanin kan sawi bel tur chu hemi Cooch Behar District in zukal hianin eng nge mi pawimawh ang chi kha han an awm an awmin ka ring a, sawi bel tura kha han sawi bel tur a awm chuan sawi bel ta che. I India ina khawvel mi ropui kan nei body building ah chuan Bobby Singh, Mister World pawh vawi riat ngai lo ni tawh kha India pa kha a ni a. Kha ho te nen han Kum sang thit panga hi Mister India in an compare chho a. A nih chu. Tin khang ah khan nia body building hi India hian a lo ngaisang khawp a. Kei milar tam tak pawh a rawn tel a, a rawn kal a chhim tur khan. Ka hriat chin ah ka thlalak pui ah chuan tun he thlalak tak hi ka rawn keng lova i film star ah chuan Bobby Singh i a Bobby Singh te kan tih ngawh rawh. Sony Deol nau kha Bobby Deol, Bobby Deol kha thlang te nen pawh khan thlak ala rawn chhim a ni pawh khan India eh mi ropui tak tak a rawn tel nasa khawp mai hang lai chuan mahse kei ni kha khatia han tel chho ve thei a kan awm hrim hrim pawh kan lawm a ni mai a kan vei khat tel na ni bawk a kan ropui lo khawp mai eh a chhuanawm hle mai eh kan sawi tak ang khanin Eh, Mizoram atangin Mister India ka mi a za tel tura tui chi zing pal tlang hmasa ber kha Pucham a hi lo ni reng a ni. Hei thlalak leh ti vel kan rawn en khanin eh chhuanawm hle mai ti kha kan sawi nawn leh ni se. Tichuanin hei BBFM hi kan sawi tawh thin ang khanin MSSC Mizoram State Sports Council hnuai a hemi recognized association kan tih ho hi a hma chuan sawmthum pathum a ni thin a tuan chu sawmthum pali a ni tawh a chumi zinga mi pawl chu a ni a a din tir atangin vawiini thleng hian tihin ala kal chho zel a tin kar hmasa thla hmasa lawk pawh khanin hemi MSSC kum sawmnga a tlinna khami a lawmnaah khanin Thami torch han inhlan han inhlan kual tur association hrang hrang inhlan kual tur ah khan in kan Mister Mizoram hmasa ber putlan a kha a kawm la pawh kan nei tawh a khami leh tuna BBF na kan president ni mek Pu Michael a an ni pahnih kha an han kal dun a kha te kha BBFM tan chuan in a hlu em em a association tan bak ah Mizoram represent an ni na ang in chu te chu E, kan sawi kan tarlang tel a nih chu. Tichuanin a tawp berah kan lut tawh ang a, e, Mizoram kan sawi tawh ang khanin hei Mizoram hi bodybuilding ah te, a, power lifting te pawh a ni ang a, strong man te pawh a ni ang a, men's physique te pawh a ni ang a, hetiang lamah hianin a chhang em em mai a ni Pathian khaw ina zara. Tichuanin bodybuilder tha tak tak an rawn chhuak a, thalai tha tak tak an rawn chhuak a, heng kan thalai te, e, Body building a rawn tui, fitness a rawn tui, taksa siam nal a rawn tui, heng ho hnenah hian chah duh i nei em? Tin, he body building hi ruih theih thil ah thalai te ruih theih thil atanga lak chhuah nan a thai ti em tih lai kha min rawn sawisak ta che. Nia, a lawm awm e. Kum sang hnih panga Mizo Mizoram thlan ka nih khan khang hun lai khan i thil hlui deuh kan sawi anga Sky Ling hun lai a ni. Aw Sky Ling aw. LPS Zonet kha lawm lo Sky Ling a interview min kawm tum khan ka sawi tawh a i nia kan sawi thin ang khan Jim kal kha chu a fiam thu thaw nan deuh te khan min hmang thin a phone number te pawh a pawh khan chuan Mister Mizoram ka nih khan min kawm na han tiang ka sawi tawh a ni. Nakinah chuan kan thalai ten gym an la rawn practice an. Zai thiam ni tur pawn gym a ngai a, footballer ni tur pawn gym an practice tho tho ngai, model ni tur pawn gym an practice tho tho ngai ka ti thin a ni. Chu chu khawvel hmun dang zawka an lo tih dan thin leh an lo kalpui dan a ni a. I Mizo kan nia nia i. Chhungah kan la lut tlem em em a, tam tak inhriat lo vang khan gym kha sek nan ru tamawt te khan ti thin a. Tunah chuan thangthar ten gym an kal vek tawh a. I tun lai khawvelah a bikin hei gym hmun tam takah kan nei a, Aizawl khawpui chhungah pawh hmun tam tak a awm a, tin kan khawpui dangah pawh gym, private gym thlengin mi tam takin gym an ur ta em a ni. Tin, khawvela mi hausa leh Mizoramah pawh mi hausa chuan an inah gym an siam deuh vek tawh. Private gym. Gym hi Hmana kan hmuh dan leh tuna kan hmuh dan chu in ang tawh lo. Chu vang chuan gym ah hian i practice ang u tih hah ka sawmna hmasa ni se. Ih a pawimawh a ni. Nun thianghlim rilru thianghlim taksa hrisel nei tur chuan a remchang lo tak a ni. Teh reng mai. Kan taksa a vung a kan rilru kan ngaih tuna thleng in a chhe thei lo. Gym practice nasa reng reng chu ih an rilru ngaih tuna hi tlem in engemaw deuh pawh a lo awm mah se A thiang deuh ni hian kei chu ka hmu tlat a, a nih pawh hi ka ring a. Chuvang chuan thangthar leh zel te pawn eng thil pawh, eng kawng pawh zawh dawn se tih an rilru ti thianghlim se, gym-ah practice ruah se. Khawvela milar ropui kan hriat Mike Tyson-a zela tanga ka chhio hunah boxing ka practice anga ka rawn kham bek ang a ti miah lo. Ka chhio hunah gym-ah ka practice anga ka rawn kham bek ang a ti daih Mike Tyson kha. Chuvang chuan gym atang hian bula tan theih vek a ni tih hi ka chah duh a. Tin, tute tan pawh mahni nun invawn nan ih kan taksa ih kan incontrol nan ih gym a tam tawh a, field ah pawh gym a kal theih. Gym chuan hup tam tak a nei a ni. Chumi vang chuan ih ih chhang thar leh zel tur te pawh hian ih kan rilru kan taksa kan tih hrisel nan gym ah hian lo practice zel se tih hi ka chah duh a ni. Aw, eh a lawmawm hle mai. Pucha mah hei zain a hun tha teuh mai min pe a, Tuna sawi kha thalai ten zawm tur tam tak kha kan nei a ni. Mister Mizoram ni tura a pal tlang nasat zia te, tin Mister India thleng pawn thil hrang hrang ah hei Mister India ringawt pawh hei certificate tam tak a nei a, tiang khan a rawn pal tlang tho a ni. Kha kha Pu Chama pawh zain ah hian mi tam tak kha i motivate dawn ni tih kha a lang reng a, a lo awm hle a ni. Tichuan in hei zain ah kan sawi tawk in kan BBFM ten in leng duang tak mai kan an nei a, hun tha tak min pe kan lawm a, tichuan a kal leh zel turah pawh BBFM ten duhsakna kan hlan a ni. Awle, kha kha kan hun hman thei ni se, kan lawm e.